I don't understand why e postponilwe because the evidence is there. Gape go e postponela to isa to July is also like a delay mo family to get closure le go healer because it's like uh, ha gona justice e being served because ba dutse bone inside kgang ya gore go sampe go dirwa dipatlisiso e tla ya belaetsa ka gonne e, e setse e fetile kgwedi um and-e ga ke itse ke dipatlisiso tse feng tse dingwe um batho ba setse ba le mo kgolegelong sa pele ba setse ba chargitswe ba lelapa le o rara sebetsi ba re ba mo kakabalong ya gore tota go batlisisiwa eng ka gore go ya ka bone babolai ba ngwana wa bone mogale rasebetsi ba tshwerwe mo lehelong la tiragalo Babelaelwa ba babedi ba e leng moditšhaba wa naga ya Lesotho, Tsele Jeremiah Mohanwe ga mmogo le moAforika Borwa Smanga Cotelli ba buile gape ba phuagantse kopo ya bone ya beili. Bobedi jo bo latofadiwa ka go bolaya mogale Kgotso Rasebetse wa Mosiane View gauhi le Mahikeng ka Tlhakole monongwaga. Bosetlhogo jo bo diragaletse kwa tulong nngwe ya boitapoloso gone mo Mosiane View. Ba ne ba kgemetha le go segakaka mogale ka dibolao tse di bogale. Ka nako ya go tshwarwa ga bone, ba ne ba hitlhelwa ba santse ba tshwere masaledi a mmele wa ga Mogale gone mo lehelong la tiragalo. Ya re go tlhagelela ga bone kgetho la bobedi mo kgotlatshekelo ya Molopo, kgotla ya kaya ha dipatlisiso mo kgetseng e di santse di tsweletse. Mme go bolela mahoko a a sa ritibala sentle mo dipelong le maikutlo a ba lelapa la ga Mogale. Ba re ba dira dipatlisiso re ipotsa fela gore ha motho a bolailwe ba be ba fitlhela batho ba dutse teng mo a bolailweng teng go santsane go dirisiwa go diriwa dipatlisiso ke eng se sengwe se santsane se batlo because ba ba kry-ile ba dutse teng mo motho a bolaetsweng teng so ga re kgone go tlhaloganya re kgone go amogela ga re kgone go amogela Tiragalo ya go huduga ga Mogale ke ntho e e santseng e kgoboga gangwe le gape e bile e setse e iphetotse go itira kgeleso mo meweng ya bone. Santsane re le mo kutlobotlhokong I mean le ka tsela a tshotsweng ka yone it's very painful and very traumatic so it's gonna take time for the family to heal so re a leka but it's not easy santsane re le mokutlo botlhokong re botlhoko thata re botlhoko thata a re ga re kgone re ne re naganna gore today yaka re le bona yana re tla kry-a closure go tla nna le sengwe se e batla se bua gore re kgone go kgotsofala jaanong a re itse re opelang ka pain yana because ne re rita gore ba re bolelele gore go etsagetseng why ga ne re ka kry-a sengwe se gore re itse gore why ba entse ntho eo a re kgone tlhe a re kgone a re itse re tla kgona yang mongwe wa mekgatlho e e sa direng morokotso e le yone e kgaratlhelang ditshwanelo tsa baagi ka kakaretso o tshwenyegile Re tle kwano re tla go thera family ka tiro e e diragetseng mo malobeng e utlwisang botlhoko. Jaaka re bona gore bašwa gompieno ba tsamaya ka tsela tse dingwe tse di botlhoko tse e le goreng le future ya bone e setse e le teng. Re be bona gore go botlhokwa thata thata thata re le Angels of Tomorrow as di G_B_V activist le di victim support family agent re tle kwano re tle go ba thekga. Lephata la dikereke le lone la re ga ba ntshe mangwele a bone fatshe. Ka le dula le rapelela seemo se bosigo le motshegare. Kereke e kgala thata ditiragalo tsa mofuta o ka gonne um mo loagong lwa rona re na le batho ba re sa itseng gore ba tswa ba le ko kae. Re le kereke ra re ditiragalo tse di ntseng jaana di tsaya serodumo sa rona di se isa ko tlase, ebile ba bangwe ba ba senang tumelo, ba ba tumelo e potlana, ba tsaya gore e kete Modimo o re neile mokwatla. Kante ga se jalo, dilo tse dingwe di diragalela gore le bogolo jwa Modimo bo tle bo bonagale. Kgang ya gore go tlile go diriwa dipatlisiso le ya gore difaele ke gone ne di kry-ewa re na le matshwenyego, re batla go goeletsa ko setšhabeng yaka barongwa ba Modimo gore a go diriwe so se se siameng. Re tla e sala morago kgetsi ya ga re ye go e tlogela hela, re tla dula re sa pota losika. Go bonala borarasebetsi ba se nosi mo leetong le la bone la kutlobotlhoko ka gonne ba nna ba potapotilwe ke baemedi ba dikereke le ditumelo tse di harologaneng. jaaka baagi ba mosiane biu northwest south africa kgang e e re amile tota so re bona go le matshwanedi ebile go le botlhokwa to support the family re itse the pain ya go latlhegelwa ke the son that's why this morning uh, re le fana re le baagi to say to the family we are together with you re dikereke tse di farologaneng ebile re baagi ba ba mahikeng re tlo go nna e kgatlhanong le bosula jo jwa dipolao tse di setlhogo tse di dirwang ke ke batho ba bolaya bana ba rona no no no no no this is enough it can't be happening and e ipoeletsa you know e etsagala ko ko ko ko mosiane view tota re tlile gore re leka gore um setšhaba se sotlhe se tlhaloganye gore we are tired of what is happening baruti mo kgaolo ya mahikeng ba re le bone ba tshwentswe ke maitsholo a a jaana mo diphuthegong tse ba reng ba di eteletse pele ga re ga re a itumela ka se se diragetseng le ka letsatsi la gompieno gore go bo go santse go buiwa ka dipatlisiso mme le mongwe le mongwe a kgona go bona gore boammaaruri bo totobetse bo mo pepeneneng ka ga jalo ra re justice denied is justice delayed is justice denied. Go sa le jalo, ba lelapa loo Rara Sebetsi ba dumela gore kemonokeng ya baagi ba Mosiane View le baagi ka kakaretso, e heta e hokotsa maikutlo a tsamayang a huduga gangwe le gape they've made nako ena easynyana for for rona because re bone le gore like we're loved re re re supported like since the funeral kgale re re checkiwe go nna le ba batlang so re lebogela supporta bone because it's not easy mare lerato la bone le di-prayers tsa bone le supporta bone ke tsone di re pushang to you know to wake up and to try again every day ko pusong ra go eletsa re re a justice e diragale mo kgetsing enoe re le baetapele ba dikereke tse di farologaneng re tlile go mobiliza go feta number e leng mono mo gore nako e tlang kgang eno e, e, e, e seke e be e ya bokhutlhong Babelaelwa ba ba solegetswe gape mo kgotlatshekelo e ka kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le robongwe e le go tswelela ka kopo ya bone ya beile mme ba ne ba lemosa lekgotla gore ba tlile go phuaganya mmueledi wa puso mme ba ikaelela go tswa letsholo go ipatlela yo e leng mmueledi wa bone.